Ti bi bɔri ni ti dii zaŋ li zani ʒiya, ka di nyɛmi ti bela dunia shɛhi ni puuni, ka ti bi yɛri binshɛɣu din yɛn sɔŋ ti ti biɛhi ni chiyoma gba zaaha. Dini nyɛ ti ni gbaagi ni ti karindi Naawuni na ti tallana O yɛtɔɣa di mi O yɛli ti Alikuran puuni Surat Az-Zumar puuni ni kadama alizima bee fiila shɛli n-ka shɛpolo nti nyɛ zaɣ suŋ m-paai ŋun Naawuni na ti talila na, ŋun Naawuni na ti talila n-di alizama. Dama Naawuni ni yɛn di ya alizama, O dila alizama, lala alizama maa di yɛn malila Dunia ŋɔ din viɛla, ka mali Alchioma din viɛla. Di ni yɛn ti gbaai nti kana ti piligi Alikuram maa di gbunni maa lɛbigu zaŋ sɔŋ Dagbani puuni. ka chɛ n-lan lihi di polo nti nya n-nya din sani ka di lee yɛn sɔŋ ti di dunia ŋɔ ʒii puuni. Suuratul Faatiha, Bee ni Suuratul Faatiha maa ni suuri shɛli din nyɛ yoobu bee bɛ ni zaŋ shɛli yoora. bee din kuli nyɛ yoobu Naawuni ni yɛn yooi o daali kom o zaŋla faatiha maa wula n zaŋ yooi li o ni bolili yoobu maa buzo ka o bolili yoobu ti karimli din yɛli ti binshaɣu din tahali ka Naawuni bolili yoobu Naawuni na ti tali lan yɛliya bisimillahi rahmani rahim bɔyɛ n piligiri ni Naawuni yuli Naawuni so ŋun nyɛ nambozobo naa

bee so shɛli ninvuɣ shɛba a ni yolisi la bɛ ni doli la, Ghayril Maghdubi Alayhim, ka di pala so shɛli nyɛ Naawuni a sujee be shɛba zuɣu la bɛ ni doli so shɛli la, wala ddaalliin, ka lahi pa so shɛli ninvuɣ shɛba nyɛ Naawuni bɛn birigi ka chɛ a soli la bɛ ni doli la. Kpɛŋɔ Alkur'aan ŋɔ puuni bɛ bi sabi Aamiin. Aami pala Fatiha puuni aaya. Naam. Pumpɔŋɔ ti ni karim Naa maa ka ti simsi nti kana nti labi leei gbunni ŋɔ ka ti karim ŋɔ, bo n-leei leei be di puuni ka Naawuni yɛli lala maa, Allahu nazzala ahsana al-hadiisi, Naawuni ŋun n-nyɛ ŋun sheegi alizamana bee fiila shɛli

ni nambozubu dii zukam. Abɔri ni a yihu ni Naawuni, lala bini ŋɔ maa yɛn piligili ŋɔ, a zo o zuɣu maa nambɔɣu n-chɛ ka di baligi o zuɣu maa nambɔɣu n-chɛ ka o nambozubu ka di deegili dɔnya a ni salim ni o ni salim shɛŋa maa. Di tuma ka a bɔri ni o tum niŋ din ni. Dini n-nyɛ a ni piligili lala maa. Naam!

Ar-Rahmaan Ar-Rahiim, Naawuni mi o ŋuni n-nyɛ Nambɔzobo Naa, ka o nambɔzobo ka di deei luɣili kam zaa. Shɛmiya ni Rahmaan tirila dunia ka Rahiim tiri Chiyaama. Amaa tinim ban nyami ka di ŋmanila Rahmaan maa Rahiim gbahi gari Rahmaani. bee di ku nya yu kɔŋkɔba n-nyɛ li, di yiba ayi maa zaa ha, di zaa nyɛla yu kɔŋkɔba. Ka chɛ Naawuni yɛli shɛli polo, Wabnabbi ibaadi anni ana al-gafuuru rahiim. Di gbunni maa nyɛmi, Kamani din ʒiya ŋɔ, daadama di be wahala puuni pam, ka yɛla muɣisa, di vee ni bɛ ni Rahiim ŋɔ n-simsi naa boli. Di mi di wuhirimi o ni zaŋ li zaŋ tabili chɛmpaŋ maa.

Di mi di kanna bayan miisim ni ti niŋ ninsala n zo ka bɛ ni chiya mi dali ka lala Bahim dali maa ka bɛ tumda. Dindali maa ka o yɛn zo chɛfurina niŋ ba ka zaŋ ba kpɛhi buɣim ni, ka zo musulinima niŋ ba ka zaŋ ba kpɛhi aljɛnda ni. Nimaani maa nambɔɣu maa di yɛtɔɣa bela bɛ ko domin daadamli bi tum din be ka a bi dalig o tibili tɔ a bi zo o nambɔɣu di gbinni ni nyɛ shɛm m-bala. Maliki Yawmiddin, N ni na so ŋun nyɛ ŋun so daadali la, daadali sulinsi li be so nuu ni, Yawmiddin, Chiyaama ka bɛ booni daadali maa. Dama so ti be m-be dindali maa m-mali yɛriyɛri di pahila ŋɔ ni n-zo kariya Yawmiddin maa. Shɛli kam ti yɛn niŋ li la ŋun ni bɔri li shɛm. Naam! Di yɛn niŋ li la la o sulinsi puuni. N zo kpe ŋɔ maa, o ni yɛl a shɛm maa yɛn wula? O bɔrila ni a baŋ kaman yaa. Ka dunia ŋɔ maa ka o ka Naawuni nyɛ Rabbil Alamin hali yawmi diin gba ŋun ti na ku yɛn nyɛ Rabbil Alamin. Ŋun na ku yɛn, o ku su dunia ŋɔ maa shɛm lala ka o su Chiyoma gba zaa ha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akonko ka ti jɛmda, a ko mi sani ka ti bɔri sɔŋsim. Kpɛ maa adua n-nyɛli bee di nyɛla fabila n-nyɛli? Ka o wuhi ti ni ti fabili yɛli ŋun Naawuni zaŋ shee a bɔri binshɛɣu zaa di ku yom di ba Naawuni a ko ka n jɛmda a ko sani ka n bɔrila ya sɔŋsim ŋɔ maa salima m-bala ka a zaŋ salim Naawuni din wuhiri shɛm maa di bi zimsi ni a jɛmdi Naawuni ka jɛmdi shɛli pahi bɛ zuɣu di mi bi simdi ni a bɔri sɔŋsim Naawuni sani ka lan bɔrila shɛli sani gba zaa ha m-pahiri Naawuni zuɣu Naam. Bo sɔŋsim Naawuni sani ka bo n so sani maa nyɛ wula? N di bɔrila sɔŋsim daalankpee sani, to pɔi ka a ti yɛn chaŋ ti yɛlila niriba, a timma ŋɔ, to bomli Naawuni sani pɔi. N diba Naawuni, n di bɔrila yaa ka zaŋ ŋɔ, ya, n zo, n diba Naawuni. Chɛ ka di yɛli yaa ka za ka o ti ma li ka di nyɛla nyini Naawuni, a, a yurilim ni ka o yɛn ti ma li. Bɛ nyini Naawuni, nyini yɛn ti ma li, amaa ŋuni n-yɛn lɛbi sababu? Lala n-lahi nyɛla a jɛmdi Naawuni. Di bi simdi ni a jɛmdi Naawuni maa ka bɔrila di paɣibu bee di sanyoo so sani, niŋdila Naawuni kɔŋko zuɣu. Dini n-nyɛ Naawuni ni bɔri ni o baŋsi shɛli kpe ŋɔ, Ihdina as-sirata al-mustakim, Wee dolisim ti so shɛli din nyɛ sochibigi la. Dinsaha di wuhiri ni kaman soya beni ka di pa sochibisi. Soya beni m-pa sochibisi ka di nyɛla so'shɛŋa din niŋ la din gɔŋgɔŋ n-nyɛ li. N zuli sochibiga, a bɔri li nyin bomi la Naawuni sani. Ti ni o shɛli ŋɔ zaa, di ni tahili ka bɛ be Faatiha puuni ka ti kari doli la jiŋli puuni Duba Naawuni dolisim ti sochibiga. N zuli wuhirahim ni a bayan jiŋ ni kari naa maa, di ʒibu ni a ku ʒiya n-vɔri li Duba Naawuni.

N yɛn Naawuni doli so bɛ ni doli shɛli la, lala ka o yɛri maa. Gayril maghdubi alayhim, ka di pa nyini Naawuni suhudee bela di zuɣu, wala ddaalliin, ka di mi pa nyini Naawuni jɛlinsi bela di zuɣu. Zuŋɔ, shɛb di ʒimi ni gayril maghdubi alayhim di tirila bambo? Yahuudaawanima. Ka wala ddaalliin mi tiri nasaara. Amaa Naawuni a yi kɔba puuni a kabina di bi yɛli lala. Shɛli polo Naawuni yɛli a kɔba puuni, Wa man katila mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha wa ghadiba Allahu alayhi. Kpɛŋɔ maa ka a gba zaŋ nya Yahudawa n zuɣu daadam kam ŋun ku nini sa la. Bɛ a yɛn tum tuun shɛli maa zaa ka Naawuni sujegbɛbu puuni, di be alikɔba puuni ka be Annabi yɛtɔɣanim puuni ka Annabi wuhi ti Naawuni sujeeli be yɛtɔɣa shɛŋa puuni.

o ni yɛn ni o nam Yahuwah o jɛlinsi be Yahuwah daaŋ puuni Suratul Maida puuni di bi wuhirila lala maa di ni wuhiri shɛli zaaha kpɛ ŋɔ nyɛla a yɛn tum tuun shɛli kam ka Naawuni suhudee be di zuɣu sum Naawuni ka Naawuni gu a ka chɛli amaa ka Yahuwah daaŋ ni kuriya maa a mi yɛn tum tuun shɛli ka Naawuni jɛlinsi be o kam nyɛla lala soli maa di nyɛla din birigi ka chɛ Naawuni soli sum Naawuni ka Naawuni gu a ka chɛli soli domi a nam ni o yɛli o niriba maa bee Surati Yaasi puuni inni zalda fi dalalin mubin

zuɣu Yɛhudianim ban nyɛ Magdubi alayhim Naawuni boli ba yuli Magdubi alayhim Kur'an puuni maa bi wuhi ni bali kɔŋkɔndi n-nyɛ ban nyɛ Magdubi alayhim bɛ galisiya Kur'an puuni pam bɛ zibisi n-ti gili baŋlaya niriba maa zaaha naam fatihatil kitab shɛba boli ni fatihatil kitab ni litaafi maa dini n-yoori litaafi ŋɔ dini n-yoori Naawuni litaafi

ka Naawuni zaŋ lan ti ba lala doro maa. So beni m-pa shɛba o bi yiɣisi o subahi, o ni kamdi Faatiha n-tiri Naawuni, Naawuni chɛ ka o yiɣisi o subahi. So mi di beni, o doro nyɛmi wula, o daabiligu n-nyɛ o doro, o bi kɔhira pampam. Pa shɛba kaami Faatiha pam, Naawuni chɛ ka o kɔhira. So mi di beni, o doro di nyɛmi ka o ka paɣa din yɛn niŋ a ni. Di zaa a ku kaami pa shɛli ka Naawuni zaŋ lan mali a bukaata bee o ka fɔhim ka o kamdi Faatiha. Dinzuɣu zuŋɔ so bɛ ni yɛli rukia mi di benimi, a nam mini ma niŋ rukia maa.

So mi gba ni mi shɛm ka o yɛli ka taali n-nyɛ li. Ti zaaha bɔrila Naawuni baŋbu. Ti ni ban mi ti ni na baŋ Naawuni paagi shɛm m-bala maa. Naam, ti nyɛla gbunni shɛŋa ŋɔ maa zaaha, ti pa shɛli ti yi karindi li ka mi lala ban chɛ gbunni n-ku ba la maa, ti bi mi din bɔri shɛm. A kpa Fatiha ni pula pubu buta bee shɛb beni gba shɛb ban ni tooi pu li pubu bunu bee pubu buyopɔin.

Di zimsi ni a ni lahi A'uzubillahi mina Shaytani Rajeem ka che zubu maa, amaa ka a niŋ Bisimillahi ni a piligi zubu. Naam. Ti labina yaha, Alhamdulillah. A lahi lihi yɛltɔɣa shɛli din be Faatiha puuni ka ti yɛn niŋ tadabbur, ti ni bɔŋbɔŋ hali dababbur maa nyɛbu maa, ti zaŋ ti hankali zili li n-lihi Buɣitim Duma Naawuni lee bɔri ka yɛlila yɛltɔɣa ŋɔ maa. A gba, di mi zuɣu ka Naawuni sheegi a kom, Afala tadabbaruna al-Kur'ana am ala kulubin akfaluha.

Ŋun Naawuni ni yɛltɔɣ shɛli ni paɣiba zaaha di nyɛla ŋun Naawuni dini binnamda Duuma. Tɔ a ni kuli ʒiya ŋɔ a chaŋla daa a na polo kɔhi naa ni bee a chaŋmi ti karimda ka bi gbaai ba bee di kuli nyɛla a nyɛ ninvuɣ so biɛhigu puuni ka a niŋdi lala bini maa a ni kuli niŋ shɛli ti niŋ maa a niŋ bisimilla ka niŋli ka na vɔra ka a niŋ alhamdulillah pa shɛli a gbaai bachiyindi m-pa shɛli a kɔhi daa biligu maa n-ti ninvuɣ yino m-pa shɛli a bukaata maa di kuli chɛ bilifu ni di mali m-pa shɛli a doro maa m-pa shɛli pumpɔŋɔ dɔɣita baŋ dɔɣi shɛli din mali A ku be yɛtɔɣ shɛli puuni zaa a ni beni maa, di ni na chaŋ shɛm maa, a ni Alhamdulillah, di ni nyɛ na'iin shɛli ka bɛ tum la aziidannakum. Dinzuɣu a na bela yɛlli maa puuni. Dinzuɣu a piligiri Naawuni yuli ka na bi naagi. Di nyaari baga chɛchɛ ka a kpuɣi chɛchɛ ni a ba ka niŋ Bisimillahi ka a bari chana. A ni ba ni chaŋ biɛfu maa ka a niŋ Alhamdulillah. Dimi a kpe biɛshɛli polo ŋun ku tooi ba chɛchɛ maa? N zusaɣa ku piligi bɛ yɛlimaŋli Naawuni ni a ka ta ka a ti piligi yɛli maa a niŋla alhamdulillah ka Naawuni pahi a. Din pahiri buyi m-bala n simsi ni ti baŋ li, Ar-Rahman Ar-Rahim. Din nyɛ dibaata yɛtɔɣa maa puuni ni ŋun Naawuni ŋɔ nyɛla Nambɔzobo Naa. Nambɔzobo Naa. N zuɣu mi ni a niŋdi yɛlli kam zaa a suhimla Naawuni Nambɔzobo. A gbaai a. Maliki Yawmiddin, Chiya ŋɔ ni ku be o nuu ni shɛm maa, dimbɔŋɔ ni dunia be Naawuni nuu ni, bɔbindi gba zaa ha yilli Naawuni nuu ni yaha. Baŋmi kadama a jɛma ŋɔ zaa a ni jɛmdi li maa, ŋumbɔŋɔ yɛli la ŋɔ, ŋumbɔŋɔ yɛli la ŋɔ, din dii di paai birigila Naawuni, to yi ni ku yim o yɛlli ka niŋdi a niŋdi la Naawuni kɔŋko zuɣu, dini m-pahiri dibaala, dibaanu. Sɔŋsim ka a yi bɔri, n kana ti bo sɔŋsi maa sani. Ti pun yɛn daa yɛn bola Naawuni sani, ka naanyi chaŋ dabili maa sani. N kana ti boli ka bɛ nya, yin baŋ ni Naawuni bi tam a, ka dabili maa m-bi mɔŋ a. O kari yiko. Dinzuɣu a bɔrila sochibigi zaaha, yin doli Naawuni sochibigi maa. Suhim Naawuni ni o doli so maa sochibigi. O sochibigi maa di bela Alikuran puuni. ka be Adam yɛtɔɣa puuni, ka be baŋdiba bɛn Naawuni ni ti ba fatahibu shɛli ka be tooi baŋ Naawuni yɛtɔɣa ka yɛli li shɛm. Dindee n-nyɛm din niŋmi taai n-ʒe saha shɛm, ka a deei di mi bi niŋ taai ka di nyɛ baŋ din yɛli li ka Naawuni yɛtɔɣa bee ka Annabi yɛtɔɣa nyɛ, ka di nyɛ baŋ din yɛli li ka di bi niŋ ti nyin li be saha shɛŋa. A chɛrilim ka gbaai baŋdi so gba zaa yɛtɔɣa.